بەکۆمەڵایەتیبوون، زاراوەی بەکۆمەڵایەتیبوون سەربوردەیەکی پڕ هەوراز و نشێوی هەیە، ڕەنگە سەرچاوەکەی لە هەڵەیەکی ماناییدا بێ کە گیدێنز لە وەڕگێڕانی زاراوە ئاڵمانییەکەی وەرگرتووە، واتە هاتنە ناو پەیوەندی کۆمەڵایەتی. ئەو زاراوەیە لە بەرهەمێنانی جۆرج زیمیلدا ڕۆڵی سەرەکی هەیە. هەر جۆرێک بێ زارەوەی بە کۆمەڵایەتی بوون لە کاتی بڵاو بوونەوەی وانەبێژی کۆمەڵناسی سارتللەند و وودوۆرد لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و سی و حەوت دا دەگەڕێتەوە بۆ خێزانی زاراوە کلاسیکیەکانی کۆمەڵناسی بە کۆمەڵایەتی بوون کە پرۆسەیەکە تاکەکان تێیدا لەگەڵ گروپە کۆمەڵایەتیەکان دا هاوشێوە دەبن. لەگەڵ ئەوەشدا زاراوەکە نوێیە بە کۆمەڵایەتی بوون پرسێکی کۆنی کۆمەڵناسیە و لە لای دورکهایم بایەخێکی تایبەتی هەیە. ئەمڕۆ چەمکی بەکۆمەڵایەتیبوون بووەتە ڕووماڵێکی ئاسان و زۆر لێکۆڵینەوەی پەیوەست بە جۆرەکانی فێربوون دەگرێتەوە کە تاک بەتایبەتی لە سەردەمی منداڵیدا ناچارە فێریان ببێ وەک فێربوونی زمانی، پەیپێبردن، هێمایی، نەریتی و هی تر. زۆربەی ئەو لێکۆڵینەوانە خوازیارن قۆناغەکانی هەندێک پرۆسەی بنەمایی بە کۆمەڵایەتیبوون بە جیا لە بوارە کولتوورییەکاندا ڕوون بکەنەوە. بۆ نموونە لێکۆڵینەوەکانی پیاژە لەمەڕ هەوێنگرتنی بڕیاری ئەخلاقی لەلایەن منداڵەوە لەم بابەتەیە، یا هەندێک لێکۆڵینەوەی کۆهڵبێرگ. بەڵام بەشی زۆری ئەو لێکۆڵینەوانە کۆمەڵناسیان لە ڕوانگەی بەراوردی پراکتیکییەوە تاوتوێ کردووە، بنەمای بەراوردکردنی دەشێ نەتەوەگرایی بێ وەک لێکۆڵینەوەکانی هاگن، ئینیکێلس، پای، ماکلیلاند یا ئالمۆند و ئۆریا. ئەم لێکۆڵینەوانە کە زۆربەیان لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست دا بوون کارگەری ئەو بەهایانە تاوتوێ دەکەن کە لە ڕەوتی نەریتی پەروەردەییەوە بۆ ڕەفتار و بۆچوونی گەورەکان گوازراونەتەوە. پاڵنەری ئەم لێکۆڵینەوانە زۆر جار لە قۆناغی نەشونمادا گریمانەیەک کاتێک پەرەسەندن خاوەنی پلەیەکی گرنگ بوو، خۆشەویستییەکی تایبەتی هەبوو. ئیلهامی ئەم گریمانەیە لە بیر و هزری ڤیبەر وەرگیراوە. بەپێی ئەو گریمانەیە، گەشەکردنی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسی پەیوەندی بە بەهای دەروونی تاکەکان و پرۆسەکانی بەکۆمەڵایەتیبوونەوە هەیە. لەم قۆناغەدا دەرکەوتن و ئۆرگانیزە بوونی بابەتی جۆراوجۆر دەبینین و بە کۆمەڵایەتی بوونی سیاسی دەبێتە بابەتێکی سەرنڕاکێشی لێکۆڵینەوە. لە دەیەی هەزار و نۆ سەد و حەفتا دا ناوەندی تێڕوانینی توێژەران دەگوازرێتەوە. پڕۆسەکانی بەکۆمەڵایەتی بوون لەم ڕووەوە شایستەی سەرنجدانن کە تێپەڕین لە بەرهەمهێنانەوەی چینەکان و بە گشتی جیاوازییە کۆمەڵایەتییەکان کلیلی پاراستنی بەردەوامی ئەو پڕۆسانەن. لەمەودوا بابەتی لێکۆڵینەوەی بەراوردکاری پراکتیکی بە گشتی لە گرووپە کۆمەڵایەتییەکان، چینە کۆمەڵایەتییەکان، گرووپەکانی کار و پیشە، گرووپە سیکسییەکاندا چڕ دەبێتەوە. لە نێوان سەدان نموونەدا دەتوانین بێرنشتاین ناوبەرین، کە هەوڵی داوە بیسەلمێنێ فێربوونی زمانی فەرمی واتە ئەو زمانەی بە باشی پەیوەندی نێوان ڕستەکانی و بەراوردکاری لێک جیا دەکاتەوە و کەڵک لە ئاوەڵناو و ئامرازەکانی پەیوەندی وەردەگرێ و بە ئاسانی ڕسا ئاڵوگۆڕەکانی ڕستەسازی بەکار دێنێ، ئەمەش تایبەتە بە چینە باڵاکانی کۆمەڵگا و لە ڕکەبەری خوێندندا ئیمتیازی تایبەتی بۆ ئەو چینانە دابین دەکات، هەرچەندە ناتوانین بڵێین لە زمانی پەتی دەوڵەمەندترە. لێرەدا مەبەستمان نییە ڕاپۆرتێک لەسەر لێکۆڵینەوەکانی بەکۆمەڵایەتیبوون ئامادە بکەین، چونکە لەلایەک ژمارەکانیان زۆر و ناڕێکن، بە پاڵنەر و خولیای جیاوازەوە ئەنجام دراون، کە نە دەرەنجامەکانیان خاڵی یەکگرتنەوەیان هەیە و نە دەتوانین لە چوارچێوەیەکی تیۆریدا کۆیان بکەینەوە، لەلایەکی تر ناتوانین زانیاری زۆر سەرنراکێش لەمەڕ بەکۆمەڵایەتیبوون بدۆزینەوە بەتایبەتی لە ئەدەبیاتدا، کە ئەم زاراوەیە بە فەرمی بیانگرێتەوە. هۆیەکەشی دیارە، هەر پرۆسەیەکی کۆمەڵایەتی بە کردەی کاراکتەرەکان لەبەرچاو دەگیرێ. ئەگەر کردەی ئەم کاراکتەرانە کە پرۆسەکانی فێربوون و بەکۆمەڵایەتی بوونیان تێپەڕاندووە لەبەرچاو نەگیرێ، مەحاڵە دابەش و شی بکرێتەوە و هەر لێکۆڵینەوەیەکی کۆمەڵناسی لەمەڕ دیاردەکانی بەکۆمەڵایەتی بوون دەشێ هەڵگری زانیاری یا پرسی کەم تا زۆر سەرنراکێش بێ. لەبری هەوڵدان بۆ ئامادەکردنی ڕاپۆرتی مەحاڵ لەمەڕ لێکۆڵینەوەکانی بەکۆمەڵایەتیبوون، ڕەنگە باشتر بێ لەبارەی هەندێک پرسی گشتیدا پرسیار بکەین، کە خودی بەکۆمەڵایەتیبوون و ئەدەبیاتی بەکۆمەڵایەتیبوونیان بە ئاشکرا و نهێنی خستووەتە ڕوو. دوو پرسیاری سەرەکی ڕەنگە ئەم پرسیارانەی خوارەوە بن، یەک، ڕاستترین پێناسەی پرۆسەکانی بەکۆمەڵایەتیبوون کامەیە؟ ئایا دەتوانین بە پرۆسەی مەرج داریان دابنێین کە بەهۆی ئەوانەوە کاراکتەری کۆمەڵایەتی دەبێ وڵامی گونجاوی ئەو بارودۆخە جۆراوجۆرانەی تێدایە بداتەوە ئاوکات تۆمار و بەدەروبوونی دەکات؟ بە دوورودرێژی هەڵوێستە لەسەر ئەم پرسیارە دەکەین، بەڵام پێویستە بڵێین مەرجدارکردنی نابێتە کلیلی ڕەفتاری کاراکتەرە کۆمەڵایەتیەکان مەگەر گریمانەی ئەوە بکەین کە ئەوان مامەڵە لەگەڵ کۆمەڵێک حاڵەتی دووبارەدا دەکەن. پشکی بە کۆمەڵایەتیبوون لە ڕوونکردنەوەی دیاردە کۆمەڵایەتییەکاندا کامەیە؟ دوو، پشکی بە کۆمەڵایەتیبوون لە ڕوونکردنەوەی دیاردە کۆمەڵایەتییەکاندا کامەیە؟ ئەم پرسیارە کاتێک مانای هەیە کە ڕەهەندی تایبەتی دیاردە کۆمەڵایەتییەکان لەبەرچاو بگرین. ئێمە هەوڵ دەدەین بە خستنەڕووی دیاردەی تایبەتی، ڕەفتارگەرایی، نایەکسانی خوێندن، ڕامن لە بەرامبەر داهێناندا، وەڵامی ئەم پرسیارە بدەینەوە. پرسیاری یەکەم ئەوەندە گرنگە کە یەک خولیای هەمیشەیی کۆمەڵناسان هەندێک جار ناوی دەنێن کۆمەڵناسگەرایی، لە توندڕەوانەترین حاڵەتدا بە کۆمەڵایەتی بوون بە جۆرێک جەماوەری بوون دەزانێ کە لەوێدا داوا کراوە گەنجێک نۆرمەکان، بەهاکان، بۆچوونەکان، ڕۆڵەکان، زانستەکان و شارەزاییەکان بکات بە دەروونی و کۆی ئەم فێربوونانە وەک بەرنامەیەک وان، ڕوون نییە دواتر کەم تا زۆر بە شێوەی تاکتیکی ئەنجام بدرێن. ئەم بۆچوونە بە ناڕاستەوخۆ لە بەشێکی زۆری ئەدەبیاتی تایبەت بە کۆمەڵایەتی بوون لە ئارادایە. زۆر ڕەوایە بپرسین ئایا بەها یا پسپۆڕیەتی لای تاکەکانی ئەم یا ئەو گرووپە یا چینە کۆمەڵایەتییە لای کامیان زۆرترە؟ ئایا نیازی سەرکەوتن لە ئاسینای سەردەمی پڕێکلێس بەرجەستەتر بوو لە ئاسینای ڕوو لە داڕمان، ماککلیلێن. بۆ نموونە هەر جارێک دوای بەراوردکردن هاوپەیوەندی لە نێوان چینەکانی کۆمەڵایەتی و بەهاکان بینرابێ، بە دڵنیاییەوە بە دەروونیکردنی بەهاکان کاریگەری هۆکاری مکانیکی بونیادە کۆمەڵایەتیەکانی لێکەوتووەتەوە. دیارە کاریگەری هۆکارگەرایی تەنیا لەبەر ئەوە بووە توێژەر بڕیاری داوە دوو بگۆڕی پرسێکی ئاڵۆز لە بگۆڕەکانی تر جیابکاتەوە. لە بەرامبەر مۆدێلەکانی مەرجدارکردن، دەتوانین مۆدێلی کارلێک بخەینەڕوو، کە پیاژە لە لێکۆڵینەوەکانیدا بۆ بڕیاری ئەخلاقی کەڵکی لێوەرگرتووە. لە ڕوانگەی پیاژەوە، بڕیاردانی ڕەوشتی لای منداڵ، هەروەها زاڵبوونی بەسەر کردەوەی لۆجیکیدا، پەیوەندی هەیە بە پرۆسەی سەربەخۆی گەشەکردنی بونیادی پەیپێبردن و بە پێکهاتەی ئەو سیستمە کارلێکەی منداڵەکەی تێدایە. تا ئەو کاتەی کارلێکی منداڵ لەگەڵ دایک و باوکی سنووردارە، منداڵ حەز دەکا ڕێسا ڕەوشتییەکان وێنا بکا و بە پشت بە خۆ بەستن بجووڵێتەوە. مانای ڕێزی بەرامبەر دادپەروەری، دووفاقی و گرێبەست لە ماوەی نێوان هەشت تا یازدە ساڵیدا دەردەکەوێ. ئەمەش ئەو کاتەیە چاودێری دایک و باوک کەم بووەتەوە و لەناو بەرادەرە هاوتەمەنەکانیدایە. بە دەروونی کردنی مانەی دووفاقی و دادپەروەری کاتێک سەرهەڵدەدا کە منداڵ لەگەڵ هەڵکشانی تەمەن پتر لە پێشوو دەکەوێتە ئەو کەشوهەوایەی هەست دەکات ڕێزگرتنی مافەکانی خۆی تەنیا بە ڕێزدانان بۆ مافی ئەوانی تر دەستەبەر دەبێ. بە گشتی سەلماندنی ئەم بیرۆکەیە مودیلی کارلێک واقعیتر و وەرچەرخێنترە لە مودیلی مەرجدار کردن دژوار نییە. یەکەم، مدیری کارلێک ڕێگە دەدات وەک پرۆسەیەکی گونجاو پەی بە کۆمەڵایەتیبوون ببەین. لە بەرامبەر بارودۆخی نوێدا، تاک بە سەرچاوەکانی زەین و ڕوانگە نۆرمییەکانی پرۆسەی بەکۆمەڵایەتیبوون ئاراستە دەکرێ، بەڵام بارودۆخی نوێ دەتوانێ سەرچاوە زەینییەکانی دەوڵەمەندتر بکا و ڕوانگە نەریتییەکانی بگۆڕێ. دوهەم، پاڕادەیمی کارلێک لەگەڵ گریمانەی بنەڕەتی چاکترکردن کە بەپێی ئەو گریمانەیە تاک لە بارودۆخێکی دیاریکراودا هەوڵ دەدا بەپێی بۆچیونی خۆی هەڵسوکەوتی خۆی لەگەڵ باشترین لایەنی بەرژەوەندی و پێ باشترەکانی ڕێکبخات نەک هەر ناکۆک نیە بەڵکو لە گەڵیشیدا دەگونجێ ئەم گریمانەیە لەگەڵ ئەوەشدا زۆر گشتیە ئەوەندەش تایبەتیە کە بتوانێت ڕەفتاری مکانیکی لە دوو ئاراستە و لە دەرەوە دیاریکراوی ناو خانەی پارادەیمی مەرجدارکردن بە پاکتاوکراوی وەلا بنێ. گریمانەی چاکترکردن لەگەڵ گریمانەی هاوسەنگی، ئەو زاراوەی پیاژە بە باشی دەزانی، بەردەوام لە نووسینەکانی پیاژەدا ئامادەن. بە بۆچوونی ئەو، تاک بە گشتی و لە بارودۆخی نوێدا هەوڵ دەدا بەپێی تێڕوانین و بەرژەوەندی و تێگەیشتنی خۆی لە بارودۆخەکە، بەدوای باشترین ڕێگەچارەدا بگەڕێ. گریمانەی چاکترکردن، باشترە بڵێین بنەمای بابەتی چاکترکردن، پێویستی بەوە نییە تاک باشترین ڕێگەچارە هەڵبژێرێ کە خۆی بە باشی دەزانێ، واتا ئەو ڕێگەچارەی چاودێری دەرەکی بە باشترینیان دەزانێ بۆ کاراکتەر، دەشێ بە کۆمەڵایەتیبوونی پێشوو هۆکاری خراپ تێگەیشتن بێ لە بارودۆخەکە و تێڕوانینە نۆرمییەکان کاریگەری ڕێگری و زیانبەخشیان لەسەر کاراکتەری کۆمەڵایەتی هەبێت بەپێی ئەم پەندە ناودارە کە دەڵێ چاکە دەبینم پەسەندی دەکەم کەچی بە ڕێگەی خراپدا دەڕۆم، دەتوانین بە ئاسانی ئەم حاڵەتە نموونەییە لە چوارچێوەی پارادایمی کارلێکدا شی بکەینەوە. ئەم پارادایمە ڕێگە دەدات ئەو ئەنجامگیرییەی بە زەحمەت پەسەند دەکرێ و هەندێک جار لە پارادایمی مەرجدارکردنەوە بەدەست دێ دوور بکەوینەوە. لەبەر ئەو ئاکامە بونیادی کۆمەڵایەتی و ئەو بەکۆمەڵایەتی بوونەی لێوە بەرهەم دێ دەتوانن هانی ئەندامانی هەندێک توێژی کۆمەڵایەتی بدەن کە لە بری پێ باشترکرەکانی خۆیان پەیوەندی پێ باشتری ئەوانی تر بن یا کارێکی وا بکەن پێ باشتری پێچەوانەی بەرژەوەندیەکانی ئەوانیان هەبێ بە کورتی وەک مازوخیستان و کەسانی تر بجوڵێنەوە بەم پێیە هەندێک تئۆری نیۆمارکسیستی بە ئیلهام وەرگرتن لەو چەمکە باوانەی وەک نامۆیی و هۆشی ساختە گریمانەی دەکەن کە یەک مکانیزمەکانی بەدەروونیکردنی بەهاکان لە پرۆسەیەکی بەکۆمەڵایەتیبووندا بە ئەندازەی پێویست کارگەرن. دوو، توانای چینی دەسەڵاتدار لە پێناسەکردنی بەها هاوبەشەکاندا بە ڕادەیەک زیادە کە دەتوانێت تاکەکانی چینی ژێر دەسەڵات ناچار بە خزمەت و خزمەتکاری بکا لە بەرژەوەندی چینی باڵادەست پرەنسیپی تێکۆشانی چینایەتی وا دەخوازێ لە کاتێکدا ئەم کارە دژی بەرژەوەندییەکانی خۆیانە. سێ، لە چوارچێوەی کارلیکی بەرامبەردا، دەکرێ بە ئاسانتر پلەی بەدەروونیکردنی، واتە مۆنتاژ، نۆرمەکان و زانیاریی دەستەبەرکراو لە بەکۆمەڵایەتی بوون بنرخێنرێ. بەڵگە نەویستە کە فێربوون کەم تا زۆر درێژخایەن و درەنگوەختە، کەچی دەتوانین خێراتر لە پیانۆ لێدان فێری پاسکیل لێخوڕین ببین. هەندێک پێکهاتەی کەسایەتی جارێکی تر ناگەڕێتەوە، لە بەرامبەردا هەر کەسێک پەی بە ئەزموونی خۆی بردبێ، هەندێک بۆچوون یا بیروباوەڕەکانی بە ئاسانی دەگۆڕدرێن. لە بەرامبەر بارودۆخی نوێ یا کەشوهەوای نوێدا، کاراکتەر بە گشتی دەتوانێک هەندێک لەو کاریگەرییانەی بە کۆمەڵایەتی بوونی پێشووی بگۆڕێ کە خۆی تێدا ژیاوە. بەڕێوەبەرانی کۆمپانیا زەبەلاحەکانی بازرگانی لە نووسینی وارنێر و ئابیگلێن، لەو کەسانەن کە باوکیان یا مەیخۆر بوون یا ماڵەوەیان جێهێشتووە بایەخیان پێنەداون، ئەم بارودۆخەی دەستپێکی ژیانی ئەوان لە دەروونی ئەواندا هەستێکی خراپی پتر لە ڕادەی ناوەنجی بەرامبەر کەسانی تر دروست کردووە، ئەم خوو خدە شیرییە یا پیرییە توانای خۆگونجاندنی ئەوانی تا ڕادەیەکی بەرچاو بەرز کردووەتەوە لە ژێر ڕۆشنایی ئەو توانایەدا توانیویانە بە ئاسانی پلەکانی بەرزبوونەوەی کۆمەڵایەتی ببڕن. لێکۆڵینەوەکانی کێنت سۆن دەریدەخەن، بە پێچەوانەی ئەو حاڵەتەی باسکرا، ئەو گەنجانەی لە خێزانێکی تەبا و بەڕێز و یەکگرتوودان، لە گونجانیان لەگەڵ دەوروبەردا خۆیان دەپارێزن. لە هەردوو حاڵەتەکەدا، بابەتەکە بریتییە لەو بەهایانەی کە بە قووڵی بە دەروونی کراون و کاریان کردووەتە سەر بونیادی کەسایەتی. دیارە نموونەی تریش هەن کە لەوێدا بە دەروونی کردنی نۆرم و بەهاکان تەنیا ڕواڵەتین. چوار، پارادایمی کاللێک ڕێگە دەدات ئەو توخمانەی بە دەروونی کراون بەپێی توانای گوشارەکانیان دیاری بکرێن. بە کۆمەڵایەتی بوون دەبێتە هۆی بە دەروونی کردنی پێوەرەکان، بەهاکان، بونیادی تێگەیشتن و زانستە پراکتیکییەکان. هەندێک فێربوونی زانیاری یا جەستەیی بەرەو دەستەبەرکردنی شارەزایی تایبەت دەڕۆن و هەندێکی تریان بەرەو دەستەبەرکردنی شارەزایی پراکتیکی گشتی کە خاوەنی توانای لە ڕادەبەدەری خۆگونجاندنن لەگەڵ فرەجۆری بارودۆخە بابەتیەکان. هەندێک نۆرم ڕوون و دوور لە گومانن، تۆ ناکوژی. و هەندێکی تریان لێکدانەوەی پێک ناکۆک و پێچەوانەیان هەیە، هەروەک چۆن سەرنجەکانی، پاریتۆ، لەمەڕ دەستووری ڕای کانت دەڵێ، کانت جارێکی تر دەستوورەکەی بە شێوەیەکی تر لێک دەداتەوە. بەپێی ئامۆژگارییەک کارێکی وا بکە بتوانی بیکەی بە یاسایەکی گشتی. خسڵەتی ئاسایی ئەم دەستوورانە ئەوەندە نادیارە کە دەتوانین بە ئارەزووی خۆمان شرۆڤە و لێکدانەوەی بۆ بکەین. بۆ نموونە بڵێین وا هەڵسوکەوت بکە کانت و قوتابیەکانی پێیان خۆش بێ چونکە یاسای گشتی بەرەو لەناوچون دەڕوات هەندێ بەها و پێوەر لێکدانەوەی ڕوونیان هەیە زۆری تریش نەرم و وەرچەرخێنن لەم ڕوەوە بگەڕێوە بۆ باسە کلاسیکیەکان لەمەڕ سەرکەوتنی کۆمەڵایەتی سەرکەوتنی کۆمەڵایەتی لەو چەمکانەیە کە بەگشتی بەهای ئەرێنیان هەیە بەڵام ئەو پێوەرانەی تاک بۆ سەرکەوتنی کۆمەڵایەتی پێناسەیان دەکات زۆر جیاوازن و تا ڕادەیەک پەیوەندیان بەو بارودۆخە کۆمەڵایەتیەوە هەیە کە خۆی بەدەستی هێناوە. کنیستۆن لە لێکۆڵینەوەکانیدا نیشانی داوە ئەگەر گەنجانی ڕادیکاڵی ئەمریکایی لە دەیەی هەزار و نۆ سەد و شەست لەگەڵ دایک و باوکیان ناکۆک یا نەگونجاوبان، لەبەر ئەوە نەبوو کە پەلکێشی بەها پێچەوانەکان بوونە، بەڵکو لەبەر ئەوە بوو بۆچوونێکی جیاوازیان هەبوو لەمەڕ ڕادەی پیادەکردنی ئەو بەهایانەی کۆمەڵگای ئەمریکایی کە دایک و باوکان باوەڕیان پێ بوو و دەیانگواستەوە بۆ منداڵەکانیان. پێنج، نموونەی کارلیکی بەرامبەر ڕێگە دەدات ناوەرۆکێکی واقعی ببەخشن بە جیاوازیی نێوان ئەوەی بێرگر و لۆکمان ناویان ناوە یەکەمین بەکۆمەڵایەتیبوون و دووهەمین بەکۆمەڵایەتیبوون. یەکەمین بەکۆمەڵایەتی بوون تایبەت بە قۆناغی منداڵی تا ڕادەیەک بەهۆی دووهەمین بەکۆمەڵایەتی بوون دەکەوێتە ژێر پرسیار، کە قۆناغی هەرزەکار و گەورەکانە بە درێژایی تەمەنیان. واتای بەکۆمەڵایەتی بوونی دووهەم ناکۆکە لەگەڵ ئەو ڕوانگەیەی دەبێتە هۆی ئەوەی کاریگەرییەکانی یەکەمین بەکۆمەڵایەتی بوون لە هەر حاڵەتێکدا جێگیر و نەگۆڕ بن. شەش، بەگشتی پارادەیمی کارلێکی بەرامبەر ڕێگە دەدات پرۆسەی بەکۆمەڵایەتی بوون لە چوارچێوەی شیکردنەوەی کردەدا دابنێ. بەشێکی زۆری ناهاوچەقی پێکناکۆکی و ناتەباییەکان کە لە لێکۆڵینەوە ئەزموونیەکاندا دەربارەی دیاردەکانی بەکۆمەڵایەتی بوون بەدی دەکرێن لەو شوێنەوە سەرچاوە دەگرن کە توێژەرەکانیان بە دەگمەن خۆیان ماندوو دەکەن بۆ نۆژەنکردنەوەی زانیاریە ماکرۆکۆمەڵناسیەکان کە فاکتەری جیاوازی و لێکچوونی دیارن لەسەر ئاستی جڤاک. میتۆدەکانی پەروەردەکردنی زۆرەملی لە چینەکانی خوارەوەدا باوترن وەک لە چینە باڵاکاندا. کاتێک لە واتای دیاردەیەک دەگەین دەبینین کە میتۆدە مۆڵەتپێدراوەکان کەڵک لە سەرچاوەی زەین و زمانی ئاڵۆزتر وەردەگرن نەک میتۆدی زۆرەملی، واتە ئەو سەرچاوانەی چینە باڵاکانی کۆمەڵگا هەلی پتریان هەیە بۆ دەستەبەرکردنیان. کە دەڵێن بۆچوونەکانی پەیوەست بە ڕەهەندی ئیدیالی خێزان لەگەڵ هەلومەرجە کولتووری و کۆمەڵایەتییەکاندا دەگۆڕێن، کاتێک ڕووندەکرێنەوە کە بیسەلمێنین مەرجە کولتووری و کۆمەڵایەتییەکان دەتوانن تاکەکان هان بدەن بۆ خاوەنداریەتی خێزانی کەم یا خێزانی زۆر، بۆ نموونە کاتێک ئاستی مردنی منداڵان بەرز بێ، بوونی منداڵی زۆر دەبێتە ڕیسا، چونکە گەرەنتییە بۆ مانەوەی ڕەچەڵەک، ئێستا وڵامی پرسیاری دووهەم تاوتوێ دەکەین، پشکی کاریگەرییەکانی بەکۆمەڵایەتی بوون لە ڕوونکردنەوەی دیاردە کۆمەڵایەتییەکاندا کامەیە؟ بێگومان ناتوانین وڵامێکی وردی پرسیارێکی ئاوا گشتی بدەینەوە، بەڵام دەتوانین نیشانی بدەین کە کۆمەڵناسان بایەخێکی زۆر دەدەن بە دیاردەی بەکۆمەڵایەتی بوون. یەکەمین هەنگاوی کۆمەڵناس لە بەرەنگاربوونەوەی دیاردەی سەرپێچیکاری ئەمە یەکە بیگێڕێتەوە بۆ ئامادەبوون یا بەردەوامیی کاریگەری بەکۆمەڵایەتیبوون. چۆن دەتوانین ئەو بەرگرییە لە بەرامبەر ئەو گۆڕانەدا ڕوون بکەینەوە کە توێژەر بە قازانجی کاراکتەر دەینرخێنێ؟ مەگەر بەو ئاکامە بگەین پرۆسەی بەکۆمەڵایەتیبوون کاراکتەر هان دەدا پێوەرەکانی چەواشەکردنی ئەرکەکان بە دەروونی بکات. خێزانە هەژارەکان کەمتر بەکاربەری خزمەتگوزاری فێرکردنن، ئەمە دیاردەیەکە لەبەر ئەوەی داهات و پێگەی کۆمەڵایەتی تاکەکان پەیوەندی ڕاستەوانەی لەگەڵ ئاستی فێرکردندا هەیە، تەنیا بە کاریگەری بەکۆمەڵایەتیبوونی ئەرکییانەی چینی باڵادەست و ئەنجامدانی چەواشەی ئەرک بۆ چینی ژێردەست ڕوون دەکرێتەوە. ئایا بەردەوامی ڕەفتاری بەرهەمهێنی سەرپێچکاری وەرزێڕانی هیندی تەنیا بە کاریگەری نەریت و بەها دەروونییەکانی پرۆسەی بەکۆمەڵایەتیبوون شرۆڤە دەکرێ؟ لە ڕاستیدا دەتوانین بە ئاسانی لەمەڕ ئەم نموونە و گەلێک نموونەی تر ئەوە بسەلمێنین کە لێکدانەوەی دیاردەی سەرپێچیکاری تەنیا بەهۆی کاریگەری بەکۆمەڵایەتیبوون نییە، وەرزێڕی هندی تەنیا بە بوونی ئاستی بەرزی بەرهەمهێنان لە بارودۆخێکدایە کە بنەمای ژینگەی ئابووری بە جۆرێکە لە کردەوەدا بە بوونی هەشت منداڵ دەرفەتی پتری هەیە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ژیانی کە بەرزتر بێ لە ئاستی لانی کەمی ژیانی خێزانی دوو منداڵی. بۆچی خێزانە هەژارەکان کەمتر خوازیاری خزمەتگوزاری فێرکردنن؟ لانیکەم بە یەک بەڵگەی ڕوون، ئەوان لە ترسی بەسترانەوەی منداڵێک کە ئەگەری سەرکەوتنی لە خوێندن کەمە و بڕینی ڕێگایەکی دوور و درێژ کە دوور نییە لە نیوەی ڕێگەدا واز لە خوێندن بێنێ لە خێزانە خۆشگوزەرەکان بەپارێزترن. لێکۆڵینەوەکان بەگشتی لەمەڕ برەودان بە داهێنان لە ژینگەی کشتوکاڵی دەریدەخەن، کاتێک کە وەرزێڕان دژی داهێنانێک دەوەستن، بەڵگەی شیاویان بۆ ئەو بەرگریکردنە هەیە. بەرهەمداری پتری تۆوی نوێ بە بەراورد لەگەڵ تۆوی کۆن بۆ پەسەندکردنی بەس نییە؟ ئایا بەرگریکردن لە بەرامبەر گۆڕانکاریدا پەیوەندی بە کاریگەرییەکانی بەکۆمەڵایەتیبوون و قورسایی نەریتەکانەوە هەیە؟ ڕەنگە لە هەندێک حاڵەتدا وابێ، بەڵام زۆرجار بەرگریکردن لەبەر تێچووی پەسەندکردنی تۆوی نوێ نییە کە چاودێری بزۆز و دڵلقین نایبینێ، بەڵام وەرزێر لە بەرامبەریدا هەستیارە. بەشێکی یەکلایی نەکردنەوەی لێکۆڵینەوەکان تایبەت بە دیاردەکانی بەکۆمەڵایەتیبوون لەو شتەوە سەرچاوە دەگرێ کە ڕانگ ناوی دەنێ ڕوانگەی بانکۆمەڵایەتیبوونی مرۆڤ. کاریگەرییەکانی بەکۆمەڵایەتیبوون تەنیا پارامترێکی کردەن، لە کاتێکدا واتای دووهەمین بەکۆمەڵایەتیبوون نیشانی دەدات کاریگەرییەکانی یەکەمین بەکۆمەڵایەتی بوون بەپێی هەر حاڵەتێک ڕەنگە بە تەوژمی جۆراوجۆر بکەوێتە ژێر کاریگەری کاردانەوەی بونیادی بواری کارلیک کە خودی کاراکتەری تێدایە.